Э. О. Көннең хәерле сәгатендә э, мөхтәрәм тамашачылар. Э, сезнең игътибарыгызга сез көтмәгән, сезгә кирәкмәгән, безгә кирәк булган Яңа тапшыру. Тапшыруның исемен әлегә әйтмим, әмма без аны хәзер белми торсыз.
Эшебез бергә теге монитор итеп әйтербез, презентация ясарбыз. Әлеге тапшыру нәрсә турында була соң? Килде китте. Әйме, мәгънәсез. Тулыксыз.
Фикерсез.
Кирәкмәгән.
Тузга язмаган.
Хәшәрәтский.
Мәгънәсез шул. Тәмсез.
Менә моннан алынган менә яңалыклар. Үзенә. Ярата торган яңалыклар.
Тапшырның исеме? Бушбашак.
Бушбашак тапшыруы.
Әйе. Башлап карыйбызмы?
Киттек.
О.
Тапшыруыбыз э, ярлы, э, фикерләребез фәкыйр. Әйе.
Һәм без моның белән горур. Әйе. Э, әгәр дә теге нәрсә дә булса язасыгыз килә икән, теге берәр начар, негатив, негатив. комментарийлар. Монда языгыз. Без көтәбез аларны. Өч иң беренче начар фикергә, комментарийга бездән дә бездән бездән бүләк, бездән дә сезгә комментарий булачак. Тагын да начаррак. Ай, тагын да начаррак.
Гомумән, әгәр дә эшегездә буыгыз кайный икән, монда барыгыз, сибегез. Монда теге халык мәкале дә туры килми, бар бит. Таш атканга аш ат диләр бит, әйме? Әйе. Бездә таш атканга без бок атабыз. Тизәк.
Әйе. Тизәк белән атабыз. Әйе. Гомумән аңлагансыз инде инде. Ниндирәк форматта әлеге тапшыру булачак? О.
Без сезгә бирәбез төрле темаларны негатив комментарийлар калдырырга. Хам барлык булган начар уйларыгыз, фикерләрегез негатив комментарийлар калдырыгыз менә шушында, шушы видео тасмасында. Көтәбез.

Скотин.
Шушы да бозым. Җире бит.
Эшләре беткән.
Ярый, яңалыкларга күчәбез. О. Аксубай районы Ибрай авылында Гөлшәбирә апа сыер савып сарайдан чыкканда 10 литр сөтен ишек алдына түгә, сибә, чәчә, түгелә. Ишек алдында икатасында Сөтле бозлавык барлыкка килә. Сөтлавык, сөтләвык. Нигә, нигә именно сөтләвык?
Ну, э, итекле хоккей уйнасыннар өчен дим. Бу теге былай гына. Безнең Казанның топ э, теге алып баручылары итекле хоккей уйнасын өчен җыелышып әйме? Әйе, әйе. Нәкъ менә Гөлшә Вированың э, ни э, түгелгән сөт өстендә. Ишек алдында.
Ә, Сөтле ишек алдында- хоккей. Сөтле хоккей. Сөтле хоккей. Итектедән сөтле хоккейга күчәбез. О! Ярый, егетләр, әйдәгез, э, икенче темага күчәбез. Бер, ике, икенче тема.
Бу репетициясез мин. Мин моны күрмәдем дә, нәрсә эшләгәннәрен аңламадым да. О! Яңалыклардан тыш, э, без әле татар интернетына э, төгәлрәк булсак, э, татар шәхесләренең татар интернетына тәкъдим иткән продуктларын чәйнәргә аларга анализ ясарга тырышачакбыз нәкъ шулай юк продукт бу анализны хейтерлар болай да һәр көн ясап торалар но бездән көтелеп алына әйе хейтер дигәч менә хейтер дигәч мәсәлән минем күз алдыма хейтер дигәч ниндидер бер 13 яшьлек 12 яшьлек хәтта Бер маңка килеп баса. Андый. Э, Бичәле.
Э, Күзлеге юк, э, бейсболкасы монда. Э, Нәрсәдер. Не, ты чё, ты чё, ты чё в натуре? дип. Минемчә, ми- минемчә, менә, менә минемчә. Ана Татар хейтерлары алдындай түгел. Юк аны. Юк.
Бу кайсы икән хәйтер? Бу, бу, Бу юк, бу күбрәк үрдәк күте, ну бар урда.
Просто хейтерлар үрдәк күте, менә все, бер әйе.
Безнең хейтерлар үрдәк күте. Менә, менә, менә сезгә яңа бер Ашыйлар да, ашыйлар да турыдан туры чыгалар да, чыгаралар да куялар. Үзләрен дә тотмый. Яңадан менә заманча татар халык мәкале. Хейтер бите үрдәк күте.
Хейтер бите үрдәк күте. Менә нәкъ шулай.
Исегездә калдырыгыз. Аның бит хәтта да менә шу үрдәкнең артыгына чыга торган бер авызыннан чыга. Ә минем Мөнирнең яңа җыры.
О, безнең татар интернеты төрле-төрле блогерлар белән тулган. Алар аларның саны бихисап, без аларны санап та тормадык, ләкин берсендә менә бер егет бер егетнең битендә аккаунтында тукталырга булдык һәм аңа кыскача анализ ясарга булдык. Кем микән соң ул? Кем ул?
Искәндәр Гайсин. Беренчедән, әйдәгез онытмыйк. Безнең тапшыру тиеш бу сүзне әйтергә. Беренчедән әйдәгез ис исләренә төшерик тамашачыбызның. Искәндәр, чүки башын кискәннәр. Моны онытмаска кирәк. Бу Моны халык белергә тиеш әйе. Юк, бу бер Искәндәр белән бәйле түгел. Барлык булган Искәндәрләр белән бәйле. Бу синеңчә кызык инде, яме. Юк, бу синеңчә Бу кызый. хейтерлар өчен ризык. Әһә, Бу әйе. хейтерлар өчен шундый бер төпле тема. Ә, бунака язып куйдылар. Ул теге эткә Искәндәр ыргыткан сыман ыргытты менә шулай.
Искәндәрнең посты астында язып куйдылар.
Искәндәр, синең башыңны кискәннәр. Менә мондый- Менә мондый йөз белән. Әйе. Уй, үпкәләтте, прям прям үпкәләтәчәк инде. Бит инде, үпкәләтми бит инде. Ә мин менә уйлыйм, әти, мин ничек андый сүзне әйтергә ярамый интернет челтәрләрендә. Так, но видеосын карап үтик әле, нинди булса.

Искәндәрнең татар теленә маңкырт кәкә иткән. Хәм, менә мин шул видеоны караганда Искәндәрнең менә монда телендә, менә бу төшендә, бәләкәй генә шундый татуировка күрдем, тәре. Бәлки төкеректер мин пока аңламадым. Я укроп. Әйтәм татар теле аксый Искәндәрнең. Но видеоларга килгәндә, мәсәлән, ничек дип әйтим инде аның эчтәлеге әйме әйе ул анда инде бер балтач малае белән эшли гел балтач әйе
балта тотып ул җегет көн озын эшләп янган кара янган юк бу кирәк аны кара әйе әйе әйе аңлады әйдәгез без аңа кагылмыйбыз әйме ул егеткә күмертау егет әйе күмертау күмертаудан килгән егет әйме әйе күмертаудан килгән донецктан килгән егетебез Без Аллах... менә э, искәрергә кирәк, әйтергә кирәк. Менә ул э, җегетнең, иностранец җегетнең татарча сөйләшергә омтылышы күпкә югарырак, чем Искәндәрнең үзенә караганда. Әйе, менә хәтта синнән дә күбрәк, чем дидең ишә. Әйе, әйе, искәрдем, сиздем.
Искәндәргә караганда менә Искәндәрнең бер видеосын ишәтә, күрдеңме? Әйе. Аңа кадәр бер дигән матур гына сөйләшеп утыра идем. Әйе, егетләр. Кысыла башлады. Ниндирәк вердикт чыгарабыз? Мәсәлән, мин үз фикеремне әйтәм. Э, Миңа әлеге продукт ошап бетми. Нәрсәгә? Аңлатыйммы, әйтимме? Әйт әле.
Ну, ошамый все. Мин әйтимме, миңа нәрсәгә менә бу продукт ошап бетми? Нәрсәгә?
Ә ул миңа ошар өчен хит әз генә булса да тырыша ала идеме?
Менә, менә аңгатты. Искәндәр, башыңны кискәннәр. Ярый, ярый. Иске трусик.

бер э, фикер белән Әйдә. искәндәр я татар телен әйбәтләп өйрән я ычкын инстаграмнан
мин бер сүз дә әйтә алмыйм моңа о әйдәгез әле татар эстрадасыннан ерак китмичә генә безнең яраткан видеоклипларда тукталыйк әле татар эстрадасына татар дөньясына татар интернетына татар ютубына э,

Мистер Борн.
Ich bin final. Бу версия 2.0 дигәнне теге Э, яшь яшьләр клип Менә- икәнлеген сурәтлиме соң ул ничегрәк? Нәрсә сиздең? Ничегрәк Нәрсә кабул күрдең ул клипта?
Менә мин әйтә алам җегетләр. Мин ул клипта, яна теге иртүк тә кич тә карадым берсен дә, инде өчтә дә карадым. Мин ул клипта менә әйтә алам нәрсә бар. нәрсә? Анда бар Фәнил. Фән ил. Наука страна. Әйе. Юк, анысы бар, ярый. Э, Кызы матур, чибәр. Бик. Килешәм.
Әйе, егете юк.
Аңлашыла.
Ну, без теге егет буларак инде, әйме? Шулай теге бәя бирәбез инде. Егетләрне бәяләү авыр. Кызыксынмыйбыз инде егетләр белән. Гомумән мин ничектер бәя бирә алмыйм егеткә. Кыен. Менә шуңа күрә, ну, нормальдыр инде ул. Миңа калса нормаль күренеш. Без хәзер монда егетләрне дә матур дип утырсак, теге. Әй, анас бер әй. Бигә булачак.
Без хәзер егетләрне матур дип утырсак, бигә булачак. Аны тагы да күбрәк халык чәйничек. Егетләр турында матур, ямсыз дип утырар. Чәйнәгез. Нәрсә күрдек тагын?
Бу заманча клип. Яшьләр өчен төшерелгән, әйме? Фәнил Ваказов, яшь дип инде, 35 яшь аңа. 35 яшьлек э, 35 э, яшьлек яшь яшь егет әйе э, башында ук э, аның чәче юк AirPods урынына AirPods урынына шыбыксыз теге наушниклар урынына шыбыклысын тыга ну бу уже яшьләр өчен түгел иә әйе бу как раз таки теге безнең яшьләр өчен мен әйтә алам 35-40 мен әйтә алам роберт шыбыклы наушникны әле минем бабай килеп йөри начар ишеткәндә аның нәкъ шундый шыбыклы наушник именно монда а мен хаман киеп йөрим аны ничектер теге бабайдан калган ул пионерский кадерләп тотам мин аны шундый менә тагын нәрсәләр бар анда бу клипны карап әзрәк тыңлап узабызмы тыңлап узабыз әлбәттә
хыялларым чынга ашты минде мәңгелеккә яратырга синне янында кала

О! Фәнил, ну, син бит алай җырламыйсың. Син бит үз гомереңдә дә алай дип сөйләшмисең. Фәнил, нәрсәгә дип син шулай дип сөйләшәсең? Нәрсә булды соң сиңа? Тотып алдылармы? Юк, ну, Фәнилнең ничек җырлаганын мин беләм. Әйе. Ничек сөйләшкәнен дә мин беләм. Нәкъ шулай.
Ул ул ул олай ул олай дип сөйләш йөртер исем. Бер бер кайчы. Субый бит. Ул дип. Әнде булган әнде булган. Олай дип сөйләш дим. Ул нормаль сөйләшә. Ул не белмим нәрсә булды. Ну әйтәм инде тотып алганнар. Фәнил бүтән олай җырлама. Җырла, но олай түгел. Ярыймы?
Тәкъдим. Киңәш. Хәзер монда Фәнилнең бандасы теге җанатарлары тутырра һәм монда все көрәк көрәк тизәк ыргыталар комментарийлар. Без көтәбез. Көтәбез.
Ул килегез. Тутырыгыз. Языгыз монда менә безнең бу видео астында теләсән инде тузга язмаган, мәгънәсез, начар, негатив комментарийларыгызны без аларның барысын да кабул итәчәкбез. О. Тагын нәрсәләр бар бездә интернет киңлекләрендә?
Алло. А, сәлам. Юк, инде кирәк түгел бернинди болмай, рәхмәт. Нидер болмай тәкъдим итә. А, болмай, кстати, болмай егетләр турында. Егетләр болмай дигән продакшн булдырдылар. Әйе. Безләрне беләбез, әйе. Әлеге продакшнның җитәкчеләре Рафил белән Марсель. Ну, егетләр, нәрсә дә булса ясагыз инде. Сәбәп бирегез ди сезне генә бу планга. Сәбәп сезне чәйнәргә, нәрсә дә булса әйтергә, ә? Әле кеше кебек тә алар кеше кеше буларак та әйбәт кешеләр үзләре. Ну, бер сүз дә әйтеп булмый.
Начар әйбер әйтә. Собакалар.
Собакалар.
А, нормальный кешеләр, ну собакалар. Нормальный кешеләр. Бер сүз дә әйтеп булмый. Ул ярамыймы? Просто алар ике утыралар, ә монда аларның өстендә түгәрәкләре бар даже. Тукта, тукта, тукта, егетләр.
Ә бәлкем Фәнилгә Бакказовка клипны сез төшергәнсездер? Ә?
Мөнәхә рәхәтрәк. Рәхәтме? Мөнәхә рәхәтрәк, Ә?
әйе. Ну, егетләр, ә? Юк, алар әйтми. Алар түгел.
Алар Юк, түгел. алар әйтми инде. Алар ясаса да әйтми аны. Менә Марсель, менә Марсельга ничә яшь?

Чирле яңалык дигәч, шул чирле яңалыкта тукталыйм. Күптән түгел генә үзенең Instagram аккаунтында ТМТВның баш мөхәррире Алмаз Гыйлметдинов
Нинди бөек кеше турында сөйләшәбез. Юк, Абдулла Тукай турында түгел, без Алмаз Гыйлметдинов турында сөйләшәбез. Алмаз Гыйлметдинов бер пост урнаштырды. Бу инде ТМТВда баручы тапшыру, хурлык, хурлык, ә, хурлык дим инде, мактау тактасы дип атала, Рамил Аймутдинның тапшыруы. Шунда ә, татар эстрадасы артистлары ә, нинди дә нинди дә булса бер комментарий укыйлар. Ә, комментарийларга комментарийга җавап бирәләр. Менә Алмаз да шунда җавап бирде. О, Ничего не меняется из года в год, одно и то же. Татар жира, ТМТВ, Татар жира, ТМТВ премия,

Шагал. Менә бит түгел. Ахыры, ахыры түгел. Шагал. Уңышлар син алмас. О. Но Че, ничек?
Беренче тапшыру өчен.